Salam gadyrly tomaşaçylar. Ýaýlymda Jeýhun TV. Siziň ähliňizi kanalymyzda hoş gördük. Bu gün biziň studiýamyzyň myhmany Ýaňlan diýarym telebäsleşiginiň ýeňjisi, mahmal sesli zenan bagşymyz Gözel Joraýewa. Ilki bilen biziň çakylygymyzy kabul edip studiýamyza geleniňiz üçin köp köp sagbolsun aýtýas, hoş gördük. Sag boluň.
Elbetde siziň birnäçe aýdymlaryňyz biziň ýutub kanalymyzda bar, muşdaklaryňyz tarapyndan hem yzygiderli söýlüp diňlenilýär, aýdymlaryňyz barada hem birnäçe teswirler ýazylýar. Şol ýerde Halypa janyňyz sag bolsun halypa sesiňiz belentden belent ýaňlansyn sag boluň diýen sözler bar elbetde diňe uşjaklaryňyz üçin däl eýsem biz ýaş aýdymçylar üçin hem halypa bolup durýaňyz eger mümkin bolsa size halypa diýip ýüzlenäýin. Ýüzleneweriň pažalsta. Ilki bilen söhbetdeşligimizi şeýleräk sorag bilen başlasym gelýär, nirede we näçinji ýylda dünýä indiňiz? Men Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda Parahat daýhan birleşiginde Dostluk obasynda Bir müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda üçünji maýynda eneden doguldym.
Aýdym aýtmaga näçe ýaşyňyzdan başladyňyz we şu hünäri saýlap almagyňyza näme sebäp boldy?
Aýdym aýtmaga eýýäm men birinji synpa baranymdan eýýäm mugallymym eýýäm sapak aýdanymda sapak sapak ýerine ýet öý işi sapak ýerine ýetirenimde-de eýýäm mundan-a aýdymçy çykjaga meňzeýär sesi gaty diýip şeý diýýär. Eýýäm şol wagtlar belli bolupdyr. Hawa, birinji synpdan soň, ikinji, üçünji klasdan, synpdan eýýäm men mekdebimiziň kiçi çärelerinde aýdym aýdyp başladym. Soňam eýýäm bir tutuş mekdebi gutarýançam mekdebimiziň konsertlerinde, uly dabaraly çärelerinde Aýdym aýtdym, eýýäm. Okuwçy döwürlerimden aýdýan. Tüweleme.
Haýsy okuw jaýyny tamamladyňyz we halypaňyz kim?
Lebabyň ýörite sungat mekdebinde wokal bölümini okadym. Mugallymym şu wagtam işleýär Täzöl Baltaýewa Joraýewna. Mugallymym, şondan halypam şol. Şondan tälim aldym. Şol okuwy, şol okuw jaýyny gutardym, tamamladym. Tüweleme.
Halypa biz bilýäs, elbetde, siziň maşgalaňyz, Aýdym-saz söýýän, aýdym-saza hormat goýýan maşgala. Birnäçe toýdur dabaralarymyzda, çärelerimizde, konsertlerimizde hem ýan ýoldaşyňyz bilen, galyberse-de öz çagalaryňyz bilen birnäçe çykyşlara ugraýaňyz, döwletimize hyzmat etýäňiz. Indi şu ýerde biz, indi şu ýerde öz maşgalaňyz barasynada gürrüň beräýseňiz. Maşgalam barada gürrüň bersem, dogrudanam ýoldaşym şol Lebapyň ýörite sungat mekdebinde sazanda, akkordeon bölümini okady. Üç çagamyz, perzendimiz bar. Oglum, bir sany oglum bar, iki gyzym bar. Dogrudanam, olaram sazçylyk welaýatymyzyň ikinji çagalar sungat mekdebinde, sazçylyk mekdebinde okaýarlar. Oglum akkordeon bölümini gutardy. Gyzym skripkada şu wagtam okaýar. Welaýatymyzyň uly çärelerinde maşgalam bolup, çagalarym bilenem bile çykyş edýäs. Şeýle muzykal, şeýle sazçylyk mekdepdenem. Oglum bilen gyzym aýdym aýdyp çykýarlar köpçülik dabaralaryna, çärelerine, welaýatymyzyň uly toý, baýramlaryna. Hawa.
Halypa indi adamlarda halaýan we halamaýan häsiýetleriňiz haýsylar? Adamlarda halaýan häsiýetim ulumsy bolmasalar. Açyk göwünli bolsalar gowy görýän. Halamaýan häsiýetim bir agyzdan aýdyp bilen ýalançy adamy halamok.
Hawa, dogry. Üç sany arzuwyňyz, näme arzuwyňyz bar? Ýurdumyz parahat bolsun, asmanymyz asuda bolsun, tutuş dünýämiz parahat bolsun. Şony arzuw edýän. Ikinji arzuwymam bizi, meni ýagny şu hemme tutuş çagalaryny dünýä inderen ene-atalarymyzyň jany sag bolsun. Şeýle asuda ýurtda ýaşaýarys ene-atamyzyň saýasynda iň bagtly adam pikir edýän şulaň jany sag bolsun galybersede üçünji arzuwymam durmuşda öz ornuňy tapyp gowy bir çagalarym üçin bir gowy ene bolup gowy bir maşgala bolup Şulara mysal bolup galmany arzuw edýän. Hawa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun halypa. Sag boluň.
Indi köpleriň pikiri boýunça zenan aýdymçylar kän bir biş düşe öý işlerine, tikin çatyna ökde däl diýip düşünýärler. Indi siziňem aýdymdan daşary şu işlerden başyňyz çykýandyr. Şo barasynda tomaşaçylarymyza bir gürrüň beräýiň.
Hudaýa şükür, nahar bişirsem-ä eliň süýji diýýäler. Myhman gelse-de şeýle, maşgalamyzda-da her bir naharam bişirip bilýän, çöregem özüm ýapýan. Tüweleme.
Tikin, tikindenem düşünýän, tikinem gowy görýän. Özümiň konsert köýneklerimiň, toý köýneklerimiň şeýle bezeg işlerinäm, şu wagtam özüm edýän köp işlerinäm. Ýaş wagtym tikinçi bolmagy-da arzuw edýärdim. Hawa.
Ýöne aýdymçy bolupdyryn. Aýni her kimiň öz söýen hem-de Alla tarapyndan berlen zehin bilen gitýä-dä. Hawa. Halypa, öňüňizde goýan maksatlaryňyz barada gürrüň beräýseňiz? Geljekde çykarjak aýdymlaryňyz bardyr, nesip bolsa, klipleriňiz, şekilli aýdymlaryňyz bardyr. Şo dogrusynda-da gürrüň beräý. Nesip bolsa, geljekde täze-täze aýdymlar bilen muşdaklarymy begendiresim gelýär, sungat äleminde täze-täze eserler işläp, Muşdaklarymy begendirip, täze aýdymlar işläsim gelýä. Türkmen owazyna gowy, telewideniýämiz üçin gowy, ýutub kanallarymyz üçin gowy-gowy aýdymlar, muşdaklarym üçin işläsim gelýä. Halypa, her kimiň, her bir aýdymçynyň ilkinji ýerine ýetiren aýdymy bolýar. Şol aýdymam birhili meşhurlyk gazanmaga, öňe gitmäne kömek berýär. Siziňem ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz haýsy? Eger mümkin bolsa hiňlenip beräýiň. Ilkinji ýerine ýetiren aýdymym bäşinji synpdamy, ýadymda ýok. Kiçiräkdim, mekdepde okaýarkam şol Gülýalak diýen aýdymy aýtdym men uly konsertde. Ýaryşlar bolýardy synplaryň arasynda şonda. Soň hemişe-de şol aýdymymy her kim aýdyp beräý-de, hiňlenip beräý diýip soraýardylar, mümkin bolsa şony hiňlenip beräýin. Pasyllaryň soltany, Bahar geldi, ýaz geldi, Ýürekleri joşduryp, Aýdym geldi, saz geldi. Neneň ýürek joşmasyn, Dere-daşym gülänek,

Azat ýurdum ýaz ýalak, gül ýalak, a, gül ýalak. Azat ýurdum ýaz ýalak, parahatlyk mekanym, o, azat ýurdum gül ýalak. Sag boluň halypam. Janyňyz sag bolsun. Mundan beýläk-de sesiňiz belentden belent ýaňlansyn. Sag bol. Maşgalaňyzyňam arasyna elmydama başyňyz dik bolsun janyňyz sag bolsun mundan berekde uly uly üstünlikler arzuw etýäs. Sag bol. Gadyrly tomaşaçylar ine şunuň bilen bu günki söhbetdeşligimizi geçirip gutarýarys. Biziň öňki çykyşlarymyzda elbetde ähliňiziň berýän bellikleriňiz üçin paýlaşýan pikirleriňiz üçin köp köp sag bolsun aýdýarys. Bu wideolarymyz hem siziň göwnüňizden turar diýip umyt edýäs. Bu barada ýene öz. Pikirleriňiz bar bolsa, beýlikleriňiz bar bolsa elbetde paýlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de biziň kanalymyza goşulyp bilersiňiz. Indiki gezek görüşýänçäk bolsa hoş wagtyňyz.